Mara minn kull erba' jgħaddu minn miscarriage. L-ommijiet. Eżatt. They need to grieve, it's a loss. Worry hija d-detachment tal-baby minn mal-utru, all right?
Nilqgħukom għal episodju ieħor minn Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna 'l Kylie li hija midwife. Eżatt. mama ta' tifla, ta' nina, u kif ukoll li tituħsib il-paġna ta' The Midwife Mama fuq Facebook. Illum ħan nitkellmu naqra fuq suġġett li forsi mhux kulħadd jieħu pjaċir la jisma' fuqu, la jitkellem fuqu, imma ħassejt li għaw bżonn li ikun hemm naqra iktar kuxjenza u aktar informazzjoni ta' wieħed x'jista' jagħmel jekk jgħaddi minn din l-esperjenza qarsa. Illum ħan nitkellmu fuq il-miscarriages. E, inti bħala midwife, anka bħala mamma, għaddejt minna darbtej, ġifiri nejn naħseb ma uħat iktar minnek li jista' jgħidilna fuqa parti li inti midwife u għaddejt minna. Ovvjament mhijiex esperjenza sabiħa, mhijiex esperjenza li xi ħadd ikun jixtieq jgħaddi minna, imma hija esperjenza wkoll li ħafna nisa jgħaddu minna u forsi għalkemm ħanejtek forsi ħafna nisa ma jitkellmux li jgħaddu minna fil-verità hija ħafna iktar komuni milli naħsbu. Forsi tista' tgħidilna inti mela, kemm.
Scientifically turi li one in four ġifieri mara minn kull erba' jgħaddu minn miscarriage. Issa miscarriage huwa t-telfa tat-tarbija mill-bidu ovvjament ta' tqala minn x'inhi ssir taf, inti ġeneralment issir taf ta' four weeks għax kif timmissja l-ewwel period, u għandek sa twenty two weeks, jiġifieri għandek late miscarriage, all right, huwa xorta korriment, twenty two weeks ma nagħtux resus lit-tarbija, ġifieri ma ngħinuhx biex jieħu n-nifs. All right, ok.
Jiġifieri dak xorta he's considered as a late miscarriage. aħna qisu minn 22 weeks 'il fuq imbagħad li nagħtu nagħtu r-risas lit-tarbija u tiġi għandna l-NPICU. All right, jiġifieri jekk il-mara tibda tara xi sintomi twellet normali, kif jiġri twellet normali? Twell jekk ikun below 23 weeks, din ħatmur lem l-obstu u sfortunatament ħatwellet u ħatitilfu mhux se nagħtu l-ebda għajnuna. Above mbagħad ħa nagħtu l-għajnuna u jiġu l-MPICU. Għax nimmaġina li t-tarbija above 22-23 weeks tkun iktar vijabbli. L-organi nkunu żviluppaw mod aħjar. Ġifieri mhux ġili jkun hemm tfal li ngħidulhom li jkunu they are gasping, qed jippruvaw jieħdu n-nifs, imma xorta ma nagħmlu xejn, mhux għax aħna krudili, imma xi natura u x-xjenza turi li mhux se A jkollhom iktar problemi għax dawn iridu jkunu vventilati għal tul ta' ħin, ħa jkun hemm iktar komplikazzjonijiet sewwa. Issa dika ovvjament hija esperjenza forsi naq iktar qarsa jien li għaddejt minn miscarriages kmieni kelli wieħed qabel it-tifla ta' eight weeks u ieħor f'Ottubru li għadda ta' kważi six weeks. I mean, it-tnejn huma diffiċli ħafna għax ovvjament inti malli tara l-pregnancy test u tara li inti pregnant. Ikun hemm ġed timmaġina dik it-tarbija f'idejk, min jaf il-min ħadd ixbaħ, ikux boy jew girl, se nixtru, se nagħmlu, smijiet, eżatt. Tibda il-mara diġà tibda tinbidel, diġà tibda tkun hormoni, law minn jiġu sidru, minn diġà jkollu xi ftit nożi, jew minn diġà jkun għajjien, forsi ġieħ ta' ras, Hawn min ma jħoss xejn ukoll. U hawn minn miscarriage li trid laqas biss ikun jaf li għaddej minn miscarriage għax jibda jkorri mill-ewwel u ovvjament jaħsbu period u jkun tilef it-tarbija. Jiena għaddejt minn miscarriage vera kmini. Infatti naħseb qas jissejjaħ miscarriage, tissejjaħ xi chemical pregnancy meta l-baby ma jimpjantax. U ġifieri hekk bdejt ngħid qed min jaf kemm hawn meta bdejt infittex dwarha, hekk hekk kien hemm miktub fuq l-internet fil-fatt li ħafna nies qas biss jindunaw biha din. Għax jiena jekk għamilt it-test on a Friday, Monday morning bdejt nara d-demm. U ovvjament dak li jkun jista' jaħsbu period normali, ġifieri. Min ikun jittardjalu xi ftit jew jħawwadlu xi nuqqa jaf li qas biss jiċċekkja. Żgur. Jagħmel pregnancy test u jkun tilef tarbija u l-qas biss ikun jaf. U hawn min jgħaddu wkoll ftit għax ikollok l-spotting ma jfissirx li jkun qed kollu miscarriage, mhm. imma jkollu ftit spotting jew l-implantation bleeding ngħidula xorta mhm. jaħsbu period u fl-istess ħin ikun pregnant. Sewa, ġifieri eh, natura mhux ta' kulħadd mhm. l-istess, jien anka bejn it-tlieta li huma tlieta kienu differenti, tliet qalit għalkemm kienu short lived tnejn minnhom. Pero eħe. L-importanti li ovvjament inti tkun taf il-ġismek ftit ħalli bej wieħed u ieħor tirrealizza pereżempju jiena mit-tnejn li għaddejt, wieħed ta' eight weeks u wieħed ta' six weeks, għalkemm huma miscarriages u t-tnejn kienu kmieni, it-tnejn kienu kompletament differenti bħal esperjenza. Istrina.
Għaliex ta' eight weeks ovvjament kont diġà mort għall-ewwel ultrasound, mm. diġà kelli ritratti tat-tarbija, kelli anka ovvjament Smajna l-heartbeat.
Kien hemm iżjed tama. Apart it-tama kien hemm l-evidenza mhm. għal gynecologist u għal mhm. obstetrician sewa kien hemm l-evidenza u anka lina kien hemm l-evidenza. It-tielet tqala li l-riżultat f'miscarriage ta' six weeks Jien ma kont ilħaqt għamilt xejn. Kulma kelli pregnancy test li kien digital u anke da digital jitlaq. Eh żgur, mela. Jiġifieri fil-verità laqqas qisni rekordju m'għandi ta' din it-tqala sewwa. U mela fl-ewwel wieħed jiena mort li qed nibblidja u bagħtuni d-dar u korrejt id-dar. Fit-tieni miscarriage jiġifieri ma' tliet tqala jiena mort l-isptar iċċekkjaw ma raw xejn, għax wis probabbli kont diġà għaddejt kollox mid-dar, mhm. sakemm mort l-isptar, allura kien hemm it-testijiet wara. U dawn it-testijiet trid joqgħod jihdulek il-bita HCG li hum li għal human koroni ganatotrofin, mhm. right, biex jaraw inti iktar ma jola juri li hemm pregnancy. Dan huwa l-hormon li jaqra t-test ta' tqala fil-verità li jibda jipproduċi l-baby. Eżatt.
Iktar ma jkun għoli ovvjament turi li jitqala iktar qed iżżomm u iktar mhm. b'saħħitha. U mbagħad tibqa' tmur biex tara li dan il-hormon qed jinżel. Allura vera kien hemm miscarriage mhm. għax huma jibdew jibżaw li jista' jkun hemm xi tqala barra mit-tubi jew ġot-tubi. Mhm. Li ngħidula ectopic pregnancy. Allora ma tibdix tinqabad bil-ultrasound pereżempju għax ovvjament ikun għadu żgħir ħafna u jekk dil-tqala tibda tikber fit-tubes, fil-fallopian tubes, din ħa tkun ta' detriment fuq is-saħħa tal-mara għax jekk jinfaqa' t-tubu once li qed jikber it-tarbija ħa jkollok internal bleeding u ħa jkun hemm iktar problemi. Allura Bqajna mmorru kull ġimgħa nieħdu t-testijiet tad-demm, qisek kull ġimgħa trid tirrakonta x'qed tintaqal sa dawk kollegi tiegħi, let alone omm li ma taf il-ħadd, l-ambjent, l-ambjent hu li hu, jiena ilni nitkellem ħafna fuqha, di li omm li tkun qed tkorri trid tmur l-emerġenza, Trid toqgħod ma' dawk in-nies kollha, trid tistenna, jaf qed tibblidja, trid toqgħod tistenna sakemm jgħidilha t-tabib, jiħdilha l-pressjoni, jagħmlilha l-karta. Trid titla' mbagħad fil-green ward, where right, fejn l-obstetrics, fejn l-admission room. L-admission room vera qiegħda fuq barra għax issa ħarġet minn wara l-Covid għax qabel kienet ġol obstu, mhm. imma minn wara l-Covid ħarġet fuq barra, però qiegħda adjacent ma' labor ward, ma' l-obswan. Jekk għandek bżonn ultrasound iktar detailed ħa jdaħħluk ġol ops one, li l ops one huwa fejn ikollok fejn wara li tixtri. Il-mothers bil-baby.
Eżatt, jew qabel qed tistenna biex tmur għall-ħlas. Hija diffiċli u jekk ħa jirreferuk għal miscarriage clinic again qiegħed ħdejn il-gynae outpatient. Ġifieri kienet anke għalija iebsa li eh, jiena midwife u li dawn ma' kollegi tiegħi. Aħseb u wara l dawn in-nisa li eh, U issa apparent li kien hemm xi xi ministru li tkellem tkellmet fuqha. Insejt eżatt min kienet imma Imma sinjal tajjeb.
Diskussa li Qed qed ikun hawn iżjed Eżatt, awareness. U eżatt. għada l-istess illi jekk pereżempju għandek di ma niflaħiex jiena, jekk għandek il-baby mar l-MPICU. Jew jekk forsi wellidt baby stillborn li li miet għadek li tkun fl-istess ward mal-mothers li kellhom il-baby. Ma nistwali. Dik għafsa ta' għali, peja xanka. Ma nistwali, il-rizorsi huma li huma, swali mhm. huma li huma, human resources pala staff u li ju, eħe, weġa ta' qalb, eh, għaw minn anka eh, waqt miscarriage jew kif qed ngħidu lejt miscarriage ehm, ikun lobstu, lobstu inti qed tisma' l-monitors għaddejjin, Qed ikun hemm nisa ovvjament li qed jiġu monitored, u għarrajt vera l-obstu jkunu nisa b'komplikazzjonijiet imsik, għani ġifiri xorta għaddejjin mill-inkwitu mill-problemi tagħhom, imma waqt li inti qed titlef, waqt li inti il-baby tiegħek huwa mejjet, qed tisma' heartbeat ta' trabi oħra li it's nice obviously, imma għalik li tkun għal dak il-ħin. Hija weġġa ta' qalbu, mhux xi ħaġa li It's fun, it's, it's... Uh, Sta nimmaġina, kważi jiena eżempju, e, ftit wara, kienem, kienem ħabba tiegħi li pregnant. Tifra ħalija, ma xorta tħossa dak il-ħin mm. tibda tgħid jaħsra kieku kont ħanejdilha jiena wkoll, ma ma nistax ngħidha. Ġifieri jaħseb u għara li tisma' jew ta' anke li tara mara pregnant dak il-ħin mhux għax ikollok xi ħaġa li għamma. Eħe, kulħadd iħoss tiegħu. U din hija xi ħaġa oħra, x'aħna xi kultant li li per eżempju jinnaf meta jkollok miskex ma tistax per eżempju kif ħanqabad nispjega. Ej, huwa suġġett sensittiv ħafna sewwa. U Persuna forsi tiddejjaq tgħid kif qed tgħid inti rajt il-ħabiba tiegħek qed tiġi tgħidlek qed taqsam dal xi ħaġa vera sabiħa xi għalija hija l-isbaħ ħaġa meta ġenituri u jixtiequ li jkunu pregnant ovvjament hija xi ħaġa news naħseb m'hawnx isbaħ minnha. Mhm. li qisna min għadda minn miscarriage qisna nħossuna guilty nitkellmu fuqha. Alright? Jiena sa ommi stess u anke relatives oħra li meta ġieli nsemmi tgħidli u issa mhux trabbew forsi f'dak f'dik il-kultura u forsi għandna dik il-mentalità li qisna issa x'għadda u għax persuna jew xi ħaġa għaddiet, alright, episodju għadda, Mela ħallih issemmih, x'melt ri jiena nħossni tajba nitkellem fuqha. Anka jiena. U tirrealizza jiena meta tkellimt fuqha fuq il-page tiegħi kemm nies għaddew minnha, ġifieri anke ħbieb tiegħi li qatt biss ma kienu tkellmu fuqha u li dawn kont naħdem anke kollegi tiegħi u lanqas biss ikollok idea li dawn kienu għaddew minn din it-tbatija. Veru. U Tibda tgħid il-lallu, imma ara kemm hi komuni u ara kemm kemm hawn nies għaddew minnha u sefrew, għax fil-verità sakemm ma tgħaddix mhux għax nixtieq ma nixtieq il ħadd jgħaddi minnha ta' Ekku, u l-istess. Sakemm ma ġġarrabx, ma tistax vera tifhem. Jien stess anke jien meta kont naħdem l-obstu għax aħna jkollna rotation bħala midwives, min jaf kemm għedt kliem biex nipprova nfarraġ lil dak li jkun, ta' pereżempju forsi ejja kuraġġ u Jaf anka nużaw kliem u għadkom żgħar u dana. Eżatt. Li llum il-ġurnata meta kienu anka jien meta għaddejt minnhom kienu qaluhom lili, kont ngħid il-lallu dal-kliem jafettu jien u le mhux għax jiena ma fis-sens stajt kelli 18 dak rittu dak il-baby. Eżatt, eżatt, eżatt, veru. Daka xtaqnieh, anke jekk ma tkunx tixtiequ, anke jekk jiġi fimt, ukoll telfa dik tlift parti minnek. U ħafna aħna fil-familja pereżempju ma kellna l-ħadd ħlief il-kuġin għadda minn esperjenza ftit xhur qabli u l-mara tiegħu. Però aħna fil-familja ma kellna l-ħadd. Aħna l-mami dejjem nismagħha tgħid pruvaw inqabdu. All right.
Orrajt, eħe, no?
Ġifiri terġa għas problemi ta' fertility ma kienem u t-sijiet l-istess u fil-familja u n-nanna u għek. Allura jisek tkun inti l-ewel wahda u ovvjament kienem il-mara tal-kuġin qabli u tibda imma imma jien edha wahdi possibli jena bissa d-deja minna dil-ħagġa tħossok. Naħseb kull ħaġa ħażina li tgħaddi minnha naħseb tibda taħsbek waħdek meta fil-verità. Ikun hawn ħafna.
Għax ikun hawn ħafna ma jitkellmuhiex ta'. Eh, għax jisa xi diżonur qisu għax il-mara għamlet xi ħaġa. Eh, eh naħseb diżonur.
Il-ġisem tal-om forsi għax ma ma mhux tajjeb, jew ma mm, mm, mm. felaħx għalija, jew għax mhm. fimt. Isek ukoll jiena kont pereżempju ħassejtni fallejt lir-raġel. Iva.
Iva, veru. Fimt, allura jidħlu dawn il-ħafna emozzjonijiet li inti apparti li għaddejja minn dak l-ordil kollu, ġifieri ġismek qed tibblidja, qed tħoss inti diġà l-emozzjonijiet tiegħek, ehm, jien niftakarni blank jgħid, speċjalment fl-ewwel wieħed kif qed ngħidu fil-ġimgħa qabel mort smajt heartbeat, u mbagħad il-ġimgħa ta' wara mort u qalli sorry m'hemmx m'hemmx heartbeat, nistajt nisma' lir raġel minn wara l-portiera diġà tjol fuq jiena dak il-ħin Blank jgħid laqqas biss kont naf x'naqbad nagħmel, ġifieri hemm emozzjonijiet kbar għax tibda tgħid anke jekk ikun l-ewwel wieħed tgħid ħa jirnexxieli, tgħid ħa nerġgħu ngħaddu minnha, tgħid ħa jirnexxilna nsiru ġenituri. Vera. It's very very emotional u jaħasra n-nies ma nafx eh, forsi ħabba daw ir-raġunijiet li ma nitkellmux fuq. Jien hekk naħseb.
Jien għalhekk ma jiena bdejt ngħid u xorta ma jafux ħafna nies wara li kelli żgħir. Għax dik li xaħat jazab jgħid li wassam u għandek xil-kbir mhm. xi tinkwieta per eżempju. Jew jien nafsin li ma kienx ġej kollox sew. Le, dak il-ħin mhux hekk rid nisma', dak il-ħin ġestrit wens Eżatt. U xejn iżjed, naf eħe, jista' jkun li ma kienx ġej kollox sew u veru li kelli wens li kelli l-kbir, imma kif qed inti dak xorta rittu. Eżatt.
U eħe, jiena jiena pereżempju fl-ewwel wieħed eħe kont ħatta naħseb na iktar bi kbira mhux għax it-tieni wieħed li ta' imma. Ma xi kollok id-dubju.
Fit-tieni wieħed naħseb iktar ħatta bħala Istra ġismi kien daqshekk tajjeb u kapaċi, vera, weġġa' u forsi minn ħa jismagħni mhux se jaqbel miegħna, miegħi, imma jiena għedt istra ġismi kien kapaċi jirrealizza li ġejja forsi xi ħaġa ħażina and he dealt with it sewwa. Ovvjament xtaqnih u xtaqna u kont diġà anke għedt lit-tifla li dak kien żball ieħor li naħseb li kieku kelli nerġa' nkun ma ngħidhiex, fhimt, għax it-tifla għednilha Għednilha, m'għednilhiex dan imma semgħatna nitkellmu u ngħidu lill-ġenituri. Mhux hekk, u mbagħad tgħidlek fejn hu l-baby? Fhimt, eħe, u dik kienet daqqa ta' ħart oħra kbira li meta mbagħad tlifna, tlifna mhm. t-tarbija, eh, ġiet issaqsi. U mm, oh, żgur, ebda eh, kollha sens. Allura issa l-baby u dana u x'ġara mill-baby għax ratna li konna għamdejqin u l-kpejna ftit u dana. U trid tispjegalha di tifla ta' tliet snin u nofs, tgħidilha le sa ma ċem baby, fimt? Ġifieri eħe jitlu ħafna
Ekku, ħafna emozjonijiet li huma diffiċli tiddiskrivihom ukoll ma tienx lek tiddiskrivihom vera tajjeb u kif qed inti naħseb tat-tifla eħe li

u veru ma jimpjantax għax ma jkunx biżejjed b'saħħtu, ġifieri hawn miscarriages li huma għalhekk. Eżatt. Fil-verità hemm xi raġuni innaf scientific li ejja ngħidu later miscarriages għalfej jiġri. Ara, hemm essaġġ li jgħidulek pereżempju minn ikun ipejjeb inqas in-nikotina, alkohol, kafejina, il-weight li hawn minn forsi jaffettwah xi ftit ukoll. Però as such m'hemmx xi ħaġa vera specific. Meta tmur anke jirreferuk il-miscarriage clinic li huwa fl-outpatient department hemm set ta' testijiet li jieħdu lill-ġenituri, ġifieri hemm blood test, ultrasound, hemm il-genetic screening imma dak idum naqa' mhux ħażin, jistgħu jieħdu sperm sample anke tar-raġel biex jaraw u cervical biopsy tal-mara. Okay. All right? Umma più o meno il-testijiet un batem ovvjament eh, jirranġaw skont il-bżon u jaddattaw skont il-mara, ġifri mux il-kulħat l-istess, mux il-kulħat jamlu kollox, u anke inti tista' tirrifjuta, ġifri kien hemm jiena mort il-miscarriage clinic u kien hemm xi testijiet li rifjutajthom ġast jiena ħsibt ek, pero ovvjament dan għatkelmu ma tabib ta'kom u xet nejdilkom la għacċettaw laqas rifjutaw, dejjem araw intom. U ħafna mid-drabi laqas isibu raġuni. Ħafna mid-drabi jsiru testijiet u laqas isibu raġuni, ġifiri wara dawn it-testijiet, xorta tibqa bla risposta. Mm. Fimt, ġifiri hija. Sabin naf kas illi kellu naħseb arsa fil-kurdum, dar il-kurdum mal-on. Mhm. Imma dik biss għandu kum ma tkunx bizzejet għax issab l-ossiġnu xorta jgħaddi. Imma kellu xi twist. Allura ma bidix jgħaddi l-oxygen supply u l-baby miet. Pero, pero eħe, pero dik hija ovvjament għax x'ġara waqt mhm. it-tqala li mhm. dina tista' tiġri at any stage mhm. u mhux biss early pregnancy u miscarriages. Unfortunately, Unfortunately, kif semmejt inti anka stillbirths dawna jisiru anka ħabba fek, dika jgħidu la trunot tkun oqda fil-kurdu li tkun saret waqt li l-baby għandu spazju fejn nidur u jitħabbel li trili fil-kurdun tiegħu stess. Ehm, Saġi li anka jifforma din l-oqda u eħe, tant kemm tiġbed li, li sfortunatament tikkawża ehm, din is-selfa ta' talbija. Pero mhux raġuni għaliex tkorri, għax tkorri hija id-detachment tal-baby okay. mal-utru, right? Ġbir dak huwa korriment, inti jibda jkollok bleeding. All right.
Jifri f'korriment dejjem kun hemm bleeding?
Mux neċessarjament, jina, jina per eżempju fl-ewwel wieħed ftit kelli bleeding, okay. umbat mort u ġas ma sabux il-heartbeat. All right. Umbat infatti għaddejtu xi jumej wara. U għaw min terġa jkollu bżon lajnuna biex actually jgħaddi t-tarbija. Istra ġifiri għaw min il-baby jibqa ma joħroġ. Għaw min ikollu bżon jew il-tablets, mhm. jew kella il-raxkament. Istrina.
Ġifiri bekk isir ġili raxkament wara, ma jkunx ħeles mill-baby wahdu. Ikollhom bżon, ikollhom bżon jagħmlu raxkament biex ovvjament inatfu u ma jgħidulhom products of conception jinvera id-dejjaqni għaxina li dak mhux prodott imma l-baby tiegħi, mhm. imma li trili biex inatfu l-utru li jkun fadal. Eh, so hemm ħafna, per eżempju, jien qatt ma kelli bżonnhom id-DNC, qatt ma kelli bżonn it-tablets biex nibda mill-ħlas, it-tnej korrejthom il-ħlas, il-korriment, it-tnejn għaddiqa, eżin, ħlistom mhm. waħdi id-dar. Mhm. Imma u min eħe, bat terġa jrid jaddi minn l-oppju, jrid jaddi minn operation zaħira, mux ħajiftħu kwek, għax jiftħlu mill-parti tijek, jitlu litri li bqisa power wash u litri li jnatfu jnatfu l-utru l-utru minn ġewwa. Ġifieri mhux xi operation li ħadd tiftaħu hekk, imma l-mara ħadd tgħaddi mill-loppju, ikun hemm dik il-biża tal-loppju wkoll imbagħad hawn min jibqa' jiblidi ħafna, ġifieri sfortunatament hawn min hawn min jgħaddi minn ħafna. U hawn min ikollu jwelldu wkoll. Ija, jekk ikunu late, late miscarriages, over 16 weeks. Late miscarriage over 16 weeks, ġifieri jitqies. Iżgur ġifieri għax bej 16 u 20, insomma anka aktar later, bej 16 u 22 huwa dak il-perjodu li ħadd weldu u mhux ħatejnu. Ikunu, ikunu miscarriages. Imbagħad above 23 weeks jekk jisna nagħtu il- l-għajnuna. Anka jekk ikun jider klinik li mejjet fuq l-ultrasound ġifiri ta' tul għajnuna xorta li għemmek. Dak umbat namlu ultrasound repeat, ultrasound mhm. eh, the following day biex nkunu ċerti u le umbat teħles teħles klas normali u ma namlu xejn. Ġifiri bħala sintomi jessaċ jista' jkun hemm bleeding, nimmaġina xi wġieħ. Cramping u hawn min ikollu cramping, Dawk essaċ. Jew inkella sfortunatament mor l-ultrasound u ma jkunx hemm heartbeat. Dik naħseb l-arax li anka li xin fis-sens tmur it-toilet u tara d-dem imma li ma tara xejn u mbagħad tuħu l-ħasda. Eżatt. Għand it-tabib tqisek ħinti bdejt tolek mela kollox orrajt li ma rajt ġdmija u m'għandix uġieħ u x'nafien. Mbagħad Dak li jisajjaħ naħseb il-missed miscarriage, u xek, li għax ovvjament ma jkunx hemm sinjali oħrajn.
U miscarriage un bat jien per eżempju affettwatni anka fit-tqala ta' tifla. Għax inti ovvjament kull darba li tidħol it-toilet u timsaħ, ħadd tiċċekkja għad-dem, ħin kollu tiċċekkja l-penti għad-dem. Nafu li fit-tqala tiżdid id-discharge. Mela ma kull.
Skużi meta tħossok imxerba qed taħseb li huwa dem. Kull sintomi, kull ħaġa inti ħadd assoċja dik il ħatibqa' imprinted fik. Jien xi kultant ngħid Ignorance is bliss, għax li ma tkunx. Vera sa ċertu punt, vera. Li ma tkunx taf
għaw min God bless, ovvjament, tax kif qed ngħidu jiena jiena għalija li sbaħ ħaġa li tista' tiġri jippruvaw għatfall tinqabad pregnant u jiena kont naħseb ukoll, ġifieri jiena anke waqt li qegħdin qed nistudja tkellimna ftit fuq miscarriages u mort lobstu rajt xi miscarriages imma isek Taħseb li hija xi ħaġa il-bot li ma tistax tiġri. U laqas tirrealizza li tista' tiġri lilek jew xi ħadd fimt close tiegħek li. Eżatt Jiena kont naħseb forsi daw in-nies li ma jagħtux kas, jew forsi nies li jabbużaw minn xi tip ta' sustanzi. Ehm, jew xaġa li da fil-familja, l inti tafri fil-familja ma ġraċ kif qed tinti, l bdejt li oh, rajt mela. Allura, isek laqqas Laqas tirrealizza, fimt sakemm tgħaddi minnha laqas tirrealizza l-ħaġa. Vera, vera.
Ħa nsaqsik xi ħaġa biex anke forsi min naf kun hemm xi ħadd li qed jismana u għaddej mill-esperjenza kif għedna jalla ma jadda ħadd minna, imma dan xtaqt nagħmlu iktar milli forsi biex taraħ bħalissa mara li qed tistenna tarbija għax nifhem milli ma jkunux iridu jisimgħu fuq negattività u jaħsbu fil-ħażin. Imma ikun jagħtem biex hekk xi ħadd jgħaddi minn din l-esperjenza għarsa jgħid ħa nara tipo ħa nisma' ftit twins u nara x'nista' nagħmel. X'ina niftakar kont ħassejt niftit fidla morra jtibat il-gajni imma għadda tgħid nafsajt nagħmel xi ħaġa oħra jew x'in il-proċedura. X'in il-proċedura meta xi ħadd pereżempju jara id-dem fil-qazzetta taħt u li jkun qed jaħseb li qed ukoll Mela, kif għedna l-ewwel trid tmur ovvjament l-emerġenza, jiġifieri bilfors biex tidħol l-obstetrics trid tmur l-emerġenza mhm. l-ewwel. Jekk tkun qed tiblidja ħafna jew muġuha m'hemmx għalfejn tidħol inti jista' jidħol xi ħadd minn flokok bl-ID card tiegħek, mhm. jiġifieri mhux neċessarjament trid tidħollhom. Però then again ovvjament trid tistenna ftit għax l-emerġenza hi li għajni trid tistenna la volja tkun għaddejja importanti li tgħidulhom li qed taħseb li għandek miscarriage biex kemm jista' jkun ma jdomux. Sewwa. Jiġifieri jew inti jew xi ħadd jista' jmur minflokok bl-ID card tiegħek ħa jirreġistrak, u mbagħad ħa tidħol għand it-tabib u ħa jsaqsik ftit domandi kemm għandek weeks, x'qed tesperjenza, ovvjament jew bleeding jew cramping ġeneralment ikunu. U jekk tkun il-pazjenta ħa jieħdulhom il-parameters, jiġifieri ħa jieħdulhom xi pressjoni u anka l-SPO2 għaw, l-ossiġnu fid-dem, u jekk ikun daħal xaħat minn flok il-pazjenta xforsi il-pazjenta muġuwa jew t-tiblidja, ġas kemm isaqsuhom u jtuhom il-karta, jtukom il-report u titilaw bihom il-green, eżat, ground floor, u għatmur fl-admission room, għatħatbtu, għem l-admission room bejn il-għem l-ops 1, l-ops 2 u l-labor ward, għarajt, għadda fuq barra ħdejn il-sidġijiet, Ġeneralment ikun hemm is-security ħa tgħidulha li minħabba l-admission room, minħabba miscarriage, u ħa jdaħlukom ġo l-admission room. Ikun hemm il-midwife u t-tabib u ħa jeżaminawk u ġeneralment jeżaminaw b'ultrasound u mhm. jagħmlu spekk ukoll mhm. u jafu wkoll jihdulkom xi blood test kif edna skont kemm tkun evidenti il-korriment. Issa, skont il-bleeding u skont x'jaraw jafja jżommuk l-isptar, però ġeneralment jibatuk ftit id-dar, jgħidulek forsi tipprova tgħaddi ehm, it-tarbija id-dar. Mhm. Eh, jekk le jgħidulek li wara ġimgħa terġa' tmur għal ultrasound u jimxu minn hemmhekk, alright, biex jaraw jekk għaddejt jew le. Jgħidulek ukoll li meta tmur id-dar tipprova forsi tagħmel ġo ġo barmil flok fit-toilet biex inti anke tiġbor il-prodotti. Ituk l-MSU bottle, again użajt il-kelma prodotti imma either or it's, it's bad, kera, għax qed tuża Eżatt, prodotti eżatt. li dak għalija u għat-tarbija jekk nużaw tarbija f- f- f'barmil hija xi ħaġa kera wkoll. Imma Eżatt. sfortunatament dik hija r-realtà. biex inti tu klem Matthew Bottle kif qed ngħidu tat-tapp aħmar eh, u li tgħaddi tiġbor fih. Okay. Sewa, ħat tiġbor li tkun għaddejt u għatmur bihom l-isptar. L-istess għom biex jeżaminawhom mhm. fil-laboratorju biex jaraw jekk jisibu xi ħaġa, però ġeneralment ma joħroġ xejn ikun ikun significant u ma ma jirriżulta xejn. Ġifieri dik hija proċedura ta' min jgħaddi id-dar, right? Issa min ovvjament ma jirnexxilux wara ġimma jerġa' jerġa' jmur l-isptar. Ġerment jagħmlulhom it-tablets biex qishom jibdew weħidhom jekk jaraw li dana jew l-lining baqa' oħxon xorta jkollhom bżonn ir-raxkament. All right.
Żgura xi ma jkunx bidan. Eżatt, ikollhom jiġu admitted l-isptar u jsir raxkament sfortunatament u mbagħad jerġgħu jgħaddu minn dik ukoll li hija xi ħaġa jmin. Jekk ikollok diġà tfal, titħallihom id-dar warajk, ikollok il-loppju, ma tafx kif ħadd iġi, I mean it's quite safe ta' imma hemm il-biża' tal-loppju, hemm il-biża' ta' raxkament. jidħlu ħafna affarijiet oħra. U nimmaġina meta speċjalment ikun hemm raxkament, irid ikun hemm xi perjodu kemm trid tistenna biex terġa' tipprova. Eżatt, iva, għax inti. Li ma tkunx għaddejtu waħdek. Eżatt, inti jkunu qishom bħal scrape jaw l-utru allura tkun aktar sor u aktar sources of infection. Ġeneralment anka jekk tkun għaddejt waħdek dejjem jgħidulek jisuħalu dawk ix-xarejn tlieta, ovvjament to the person. Mhm. Ehm, jiena bit-tifla kont iqbad wara xar. Ġifiri. Lanka jena bil-żejr, mill-ewel. Ġifiri,
aħna nzerta ġitna ek mhm. li erġajt inqbad peraw minn idum, ġifiri mbagħad dan skont kemm wieħed irid jistenna, skont kemm wieħed dana. Imbagħad wara tnejn jirreferu il-miscarriage clinic.
għaw Malta.
Eh, wara li kollok tnejn.
Miscarriages. Eh, wara żewġ miscarriages tiġi riferuta l-miscarriage clinic. Ok. Eh, mu kif edna l-miscarriage clinic ħajsiru l dawn it-testijiet, ħat intaqa ma' tabiba ma' midwife u għajet għajet l-outpatient mhm. u kol insejt u konem il-test ta' zokkor, l-OGTT. Jgħamlulek biex jaraw jekk inti għandek xi problemi ta' zokkor u għek jirriżulta fil-korrimenti. Jien għamilt il-blood tests u għamilt l-OGTT u ħarġu tajbin, jiġifieri kif qed ngħidu. Jiġifieri z-zokkor waqt it-tqala żied iċ-chances ta' miscarriages, as in diabetes imma. Le, imma huma biex jaraw jekk inti għandek xi hmm. din il-kundizzjoni jista' jkun li qed tirriżulta l-miscarriage. All right, li jista' jkun, all right. Imma, imma jkollna nisa li jkunu diabetik u jkollhom it-tqala. Jiena jiena naf ħafna li li kollu jkunu jkunu fil-verità. Ġifieri naf nisa li bi pressjoni għolja, naf nisa bi zokkor, naf nisa li ma kellhom xejn u xorta kellhom ġifieri dina għalhekk ngħid li ma l-omm m'għandhiex tħossha qatt guilty unless obviously dawn eh, eh, eh, ma jkun hemm min jabbuża minn ċertu affarijiet. U żgur għax min jaf l-om kemm tgħid ma jiena minn ħaġa ħażina, forsi naf għandi xi ħaġa li ħaririt għal milli suppost awtomatikament tibda toqgħod attenta, ma ta' fejn diġieli speċjalment fil-bidu tkun għadek naqra iktar ħafifa u dan il-banju tal-ħwejjeġ għax għalkemm mhux xi ħaġa li li tqis bħala tqila ħafna, xort huwa piż. Imma imma le ħanejdlek dana kif jiena naf bodybuilders u weightlifters u jibqgħu jmorru l-ġim u jibqgħu jitrenjaw u jkunu pregnant. Iġifieri fil-verità nemmen li għax għax ikollu ikolla ikolla tiġri u ma ma Inutli noqogħdu nippruva għajmini tajjeb li jsiru mhm. t-testijiet, don't get me ġifri tajjeb li jsiru mhm. t-testijiet għax ikun hemm min ftit ta' ma jkun hemm min pereżempju jkollu jew xi genetic disorders bħala koppja jew isibu xi ġejn li pereżempju tkun uncompatible with life kellna wkoll sewwa li dawna allura jkollhom il-miscarriages ħabba fek. Pero ħafna drabi ma, ma jirriżulta xejn.
U dejjem waqt it-tqala jew spotting, mhux dejjem ifisser miscarriage. Laqqas miscarriage, ġvinti l-ewwel ħaġa li ħajsaqsik it-tabib ovvjament ħajamillek l-ultrasound, jafu jisaqsik ukoll jekk kellek sexual intercourse, ma jfissirx is-sexual intercourse mhm. ħaj jirriżulta f'bleeding. Imma jista' jkun il-każ. Però le, il-bleeding jista' jkun spotting out tal-implantation. All right, eżatt. Jiena fnina bleed jgħid, ġifieri bleed jgħid li xarrabt jeans, kont b'jeans bil-kulur tiegħu, ġifieri xarrabtu. All right, il-lallu. Eżatt.
U konna msifrin u tinkwieta ma rridx immur sptar, ir-raġel qed lista li jkollu jiġri jiġri u. Istrina, xorta kontrajt bleeding, istra. All right. Ġifiri, I mean, Umbat, eh, umbat meta jinti kollok eh, ċertu miscarriages, ovvjament it-tobba importanti li titkellem magħhom jekk inti tkun pregnant għax illum sirna qisna nofru mbagħad treatment mhm. biex inti issaħħaħ Itqala.
Itqala, eżatt, biex tnaqqas naqra ċansi. Hemm id-dufaston li jagħtu ħafna mhm, per Psychologist, ma psychologist kontħat, li huma suppożitorji. Eżatt, huma huma simili ta' xulxejn, ehm, jistgħu jagħtu l-aspirina jew l-flexejn, ehm, tkompli l-folic acid, ġifieri importanti li meta wieħed ikun għadda minn dil ħaġa u jinduna mhm. li huwa pregnant jitkellem, meta mbagħad ikun hemm persuna li jibda tibda tkorrja xi nfetħilha l-għonq tal-utru, pereżempju mhm. hemm ukoll teżisti l-istitch li inti jitulek l-għonq mhm. tal-utru għax hawn nisa li il-baby jkun b'saħħtu weħel b'saħħtu imma l-loq tal-utru jibda jinfetaħ kmieni. Mhm. Allura jgħid jagħmlulhom cervical stitch. Eh, speċjalment naħseb min ikun neħa xi biċċa ħabba xi problemi ta' Eżatt, min ikollu jagħmel il-lets pereżempju tal-HPV mhm. Dawk huma iktar at risk li jaf jinfetaħ loq tal-utru, ma mhux bil-fors. U dak jagħmlu xi stitch around 3 months u. Eżatt. U mbagħad inaħħuha ta' xi 36-37. Għalet li xi proċess żgħir u għażin ġos kemm edej procedure. Eżatt, jiża bħal meta tagħmel smietes jitlu bl-ispekk u li tili jagħmlu ilek, jiġifieri mhix xi ħaġa. It is invasive għax aħna nqogħdu ngħidu mhix xi ħaġa u mhix xi ħaġa, I mean aħna qed ngħaddu, il-mara tgħaddi minn ħafna affarijiet compared to r-raġel. Anke l-labor waħdu ġab biżejjed hekk. Compared ma' raġel, il-mara tgħaddi għax nqogħdu ngħidu dik mhix hekk, dik ħaġa żgħira u dik mhi hekk u dik mhix hekk. Huma xorta, fimt, huma xorta proċeduri, xorta l-lom tiġi esposta. Ma naħseb ma ngħidu xejn, għax peress li nafu li għalġi ta' tarbija, għal tgħid bu xejn li eh, tarbija ħatkun iktar sejf jekk nagħmel hekk. Għax fil-verità eh, hija skumdità bħal huma forsi t-tablets jew is-suppożitorji, għajdi li eh, tkun fri ma tkun xejn u tqala tkompli sew Jgħinu biex jisaħħu l-utru għal meta jkun hemm miscarriages u li ħabba li l-utru ma jkunx daqshekk sod u Huma jgħinu jgħinu isaħħu l-utru. Eżatt, hormoni l-utru. Mm, eżatt, allura bħal meta inti baby implant aħjar.
Eżatt.
Tajjeb, jiena naħseb illi bej wieħed u ieħor nqatna s-suġġett b'mod li nistgħu nkunu tajnuna għal dawk in-nies li qegħdin jgħaddu minnu, nittama li Ħadd ma jgħaddi minnu imma sfortunatament hija xi ħaġa li
komuni. Ir-riċerkaturi li komuni. Nirringrazzjak ħafna ħafna telli sibt il-ħin bil-ħajja biżi tiegħek.
Jien l-unika ħaġa li tal-aħħar biex nagħlqu nodu attenti kif nitkellmu biss. Ejwa, ejwa.
Dik naħseb li. Noqogħdu attenti li eh, U billi nqogħdu ma nsemmuhomx, u nqogħdu ma nitkellmux fuq. Vera.
Mhux mhux persuna mhux se tinsa għax dika miegħek għal dejjem. Eżatt.
U nevitaw il-ħafna kummenti kif kont qed tgħid inti għax għadkom żgħar u għax hekk kellu jkun u għax imnalla u mhux imnalla u għandek it-tfal l-oħra jew hekk. Xi kultant aħjar ma tgħidx dak li jkun tgħidlu għandek bżonn xi ħaġa tajnuna milli Fil-verità, xi kultant ngħidu kliem biex minn għalina ħanġelu l-lom jew il-ġenituri għax hawn fathers li joħdu ħażin. Tħoss aħjar u fil-verità b'dak li ngħidu tkun qed tħossar. U kif qed inti meta kont studenta, jiena ġiliet għax jiena l-istess kellha ħafna ħbieb li għaddew minn dat tip ta' miscarriage, early miscarriage, bħala l-ewwel baby, qabel l-ewwel baby, qabel li kellhom l-ewwel tifel u tifla tagħhom. U wkoll ġili qed ma fidaw l-affarijiet ġili qedhom jien. U mbagħad jien ma rridx nismagħhom. Mm. Ġifieri Għaxa lekket lek sa kemm maġġar għal kemm ma nixtieq ħadd ġarraba. Eżatt. Imma esperjenza sa kemm ma taddix minna inti ma tistax tifhimha mija fil-mija. Mija fil-mija U inti fil-verità ju min wel ta' meta anka tkun qed titkellem mal-ġenituri għax tkun tixtieq li jħossuhom aħjar fil-verità mhm. tgħidilhom mhm. ej issa dana u tgħaddi u hekk, però eh, eh, u ħalluhom dej grif l-ommijiet. Eżatt. They need to grieve, it-selos, vera ma rajtux, vera ma ħassejtux, però ma jfissirx li ma kienx parti minnek u ma jfissirx li ma konx ġġamma ġinajtu fidejk u tkun diġa ħloqt Diġà il-ħajja kollha madwar din it-tarbija, I mean. Din minit li jkun hemm il-pregnancy test positive. Eżatt.
L-om tesperjenza mħabba kbira.
Li diffiċli kważi tiddiskriviha fi kliem li għalik dak il-ħin sir tom. Eżatt. Avolja fadal disa' xhur u hemm ħafna stennija u u forsi anka anzjetà għax bit tgħid kollox ħajġi sew, tgħid jinnaf, ħanaraħ fidi dal-baby. Imma at the end of the day xorta. Xorta l-baby tiegħek jibqa' ġifieri. Eħe.
Jalla ħadd ma jgħaddi minna. Ekku. Imma jekk hawn u anka ma jiddejqu xi tolbu għal support. Mhm. Ġifieri mhux kulħadd joħodha l-istess u mhux kulħadd idum jigrivja l-istess u mhux mhm. kulħadd ehm, kapaċi jitkellem fuq jew ma jitkellimx fuqha. Mhm. Ġifieri jekk taraw persuna li xi struggling jew hi struggling għax kif qed ngħidu anka missier.
Missirijiet eżatt. Ehm,
tkellmu. Illum hawn l-għajnuna. Eżatt, hawn ħafna għajnuna. U naf li l-waiting lists huma kbar u fil-privat huwa daqsxejn iktar expensive, imma anke li titkellmu ma' ħabiba. Ekku. Sibu ħabiba li tkun kapaċi ġast tisma'. Eżatt, eżatt, imma eħe, it's okay u it needs, we need time to grieve meta tiġri din, għax forsi kif għedt inti, jkun sa terġa' tipprova mill-ewwel. Imma jekk ikun hemm bżonn time to grieve, tieħdu għax fil-verità you have to make peace with the situation at the end of the day għax inkella ħatibqa' U it's okay not to be okay, u it's okay to be okay. Għax ġieli Pereżempju, jiena fit-tieni wieħed, fl-ewwel wieħed kif għedtlek ħadt tanqa iktar bi kbira, fit-tieni wieħed mhux ma ħadtix bi kbira, ma kien għadu kmieni u kif għedtlek qisni ħadta li straordinary, ġismi kien kapaċi jirrealizza mhm. li hemm xi ħaġa ħażina. Ehm, mort kmieni x-xogħol, anke pereżempju kien hemm min il-lallu kemm tħalt kmieni, fimt I mean, it's okay li inti u anka ma jfissirx li għax jiena nitkellem fuqa ek jisu xejn mu xejn ifisser li mhux weġa. U fl-istess ħin ma jfissirx li għax eh, jien nikbil ħin kollu minix kapaċi mbagħad inkompli bħajti. Ekkum. Jiġifieri nagħtu ċans lil kulħadd. Għax mhux ħajħu l-istess ammont ta' żmien. Eżatt.